ku na martin luther king um nkulukumba un'wanyana a ri ti a ri human rights fighter a america nkarhi lowa america ya ha ri under the segregation na apartheid a ya ha tinya matimba u ka a vula siku rin'wanyana a ku if you are called to be a street sweeper you must sweep the streets the same way michael angelo painted a hlamusela na vanhu vo tala lava a va ri ni ta ku yini a va ri good aka leswi va nga swi endla wa twisisa so na mina ni kha ni vula ni ku if you are called to be whatever you are doing you know you must do that thing the same way va tupac va nga swi endlisa swona va dominator na namuntlha na sweswi ha yingisela vona you know the same way vo thomas chauke va nga mi fika va dominator namuntlha na sweswi ha yingisela vona the same way va peni mayengani va dominisa ku xiswona wa swi siza xin'wana na xin'wanyana lexi xi endlaka evuton'wini is a calling swi nga endleka ku ri ku ku ku tirhisa vavasati va vanhu that's a calling swi nga endleka ku ri tirhisa vavanuna va vanhu vo sesi wa mina that's a calling or leswi swi nga endleka ku ri ku jamuka ku fana na marayi that's also a calling but what you need to do evuton'wini i ku kuma khona ya wena and you start shooting from that corner wa tisa take no exercise wa twisisa i tirhisa nyiko ya wena in a way ya leswi yi nga ta ku benefit-a xiswona because vo tala va n'wina mi le ku laveni ka mitirho. i kuma ku a wu le ku kumeni but Xikwembu xo ku pfala hi ndlela ya yini na hi ku you need to use the gift that he has given you swi nga endleka u kuma ku you are called to be an employer but i busy no type CV instead of the business proposals what this is i kuma ku you are busy singing when you are called to be a producer what this is munhu wo aligner tinsimu ti-arrangement and, and stuff like that i kuma ku you are called to be an actor and wena i busy no no va lavisisa swa ti extras leswi swa ti extra hi leswo ku endliwa coffee laha or u nga va generation genge leyi nga yi nga le ndzhaku yi nga vulavuleki leyi hi yi vitana dead talent what is it but you're called to be a main character what is it I understand sometimes swi nga va swi kha swi tika n'wana va va swi va swi kha swi tsotsomba but at the end of the day you need to believe in your hustle and do not sell yourself cheap wa twisisa um ni khutaziwa ngopfu hi vakulukumba lava tirhaka aka g c r um g c r giyani community radio station i xitici xa le kaya ku kumba luyani if if if if i na show um hi hi vo ma three o'clock not ngo kumba luya vanhu vo tala va tirhaka laha hinkwavo kahlekahle va tirhaka if a ri na show hi three o'clock ya nhlikani i fika hi one and they start preparing that is taking care of your craft wa swi sisa ni ke ni nga ya dani a spenda siku eh a ku na ndiya swinene a ku na ndiya blind a ku na ndiya blind eh ku na vasesi vo saseka ku na ti-voice to saseka eh ni hlangene a n'wana n'wamanyiki a ni nyika na interview nyana u ka sentwana wa ka maraji i mani wa twisisa swi fambe kahle ngopfu but ni ta ni ta vuya ni ku byela hi swo tala about about about about about your craft About how you must mold your craft in front of me now. How you must take care of yourself. How must how you must protect your talent. What you see?
Mixer wa mina ndhakamanga ya wara ya khume n'we ta va hi ri na ntwanano wa ka marhayixi ta va kha hi burisana naye hey mixer loyi dumini mani ende na ti-followers ta ku tala ka ka social media va twitter va facebook va youtube

hi tona ka maraji um eh, ni vulavula ni nga kanakani ku midomini ne a ah, xihundla xexo tona ka maraji um eh, wa tiveka swinene ngopfungopfu ka ti-social media vo facebook va twitter um eh, ya injini swin'wana va instagram na swin'wana swa swa tala kumbexana a hi languteni na nwana loko vulavula hi ntwanano ka maraji i mani ntwanano ka maraji ntwanano ka maraji real name ntwanano ngoveni kaya hi le ka gaola

so loko swi ta ka ta mc ntwana ka maraji mc ya ti-party you know corporate events eh, eh, ti-divorce parties nkosi sisa e Oh. because na mihloti yi le kusuhani too much ku na swin'wana Ni- a ni nga ku a ah, hi ntwana ku mene a ni ta cheka ku mi titwa njhani loko um eh, eh, a ni tshembi ku rapela va nga vulavulanga hi ntwanano ka maraji ngopfungopfu ka ti-social media mara a ni ta tiva ku ntwanano ka maraji mi titwa njhani loko xiyimo xi ri so um eh, swi nga ndlaya mi nga ri ku sekele nhlokweni kumbe xani mi nga swi tivi ku um ma tiveka mara ma tiveke ntwanano ka maraji mi titwa njhani loko um xiyimo xi ri so ah, a ni nga swi tivi ku ni tiva ku fika kwalano Oh, okay. Leswi- Mm. yeah, but eh, loko a ni swi tivi ni ta ku ni titwa njhani i'm just humbled Oh, okay. especially loko swi ri swi kha swi inaniwa u kuma rirhandzu ri ta ri huma aka magaza ya le kaya Oh, okay. So, yeah Mm.
because if if there's a talent it has to be harnessed from akaya Eh, hambi yesu ye yexe i sungule ku chumayela galileya before va n'wi hlongola Alright, eh, laniwa hi tshame na ntwanano ka mara- loko hi vulavula hi ku Talente yi fane yi hanisiwa from a kaya. Eeh yeah Yesu loko a sungula ku chumayela i sungule la a nga beburiwa kona a a Kana wa Galeliya no no no no no no a hi le Kana wa Galeliya a Kana wa Galeliya hi la a nga ndla masingita yo a hundzula mati a va tiwayeni Wa tisa ivi ku dakiwa. Ta swana namuntlha na sweswiwa loko wo yi nyanyukela kahle wayeni yi ba yi fika yi ba na le hansi le ka mbhebho le ka misiha liya ivi yi pfuxa na swilo swin'wana swo tala ngopfu swa le bedroom ku na xin'wanyana va nge Agdebrad Dorostorhoef I think hi liya yi nga yi nga hundzuriwa yi suka matini ya ka wayeni Dorostorhoef yi na hansa hansi and for loko yo kuma kahle yi nga yimanga kahle i nga pfinya na mbuti xiambalo loko u ri n'wanuna what am trying to say i ku talenta yi fanele yi hanesiwa from a kaya wa twisisa tanihi marayi a nga mutsonga xidzi hi nga fafada hi ku yini hi ku yini hi fafada left right and center wa twisisa that's why ni ku swa ni tsakisa ku va ni kha ni famba etindhawini vanhu va ni recognize ni nge hemi ni ku a swi ni tsakisa swi komba ku vanhu va ku tsakela swi komba ku vanhu va ku sapota and that is what we need tanihi matsonga aka nkarhi wa sweswiwani cause loko i ri mutsonga

na le na le na le ka checkers it's it's nationwide it's called chavi and maraji verbal engineering wa twisisa i show ya vatsonga maybe if loko ni nga hembi swi nga endla ku va the first ever show ya vatsonga a a a Gyan community hall ya ya comedy u vona a a hi swilo leswi na comedy ma swi tiva na loko mi kha mi waxa va Trevor Noah ma swi tiva ku na vanhu va nga ku hlekeleni mi waxa va maxavela ku ri na vanhu va nga ku hlekeleni

If ku na oledi leyi xavisaka matamatisi laha Giyani, ivi ni jaha mpanani a nghena a xopeni ya mulungu ya va. Xopo leti ta tikulukumba a hi xavaka ka tona, wa swi siza. Swi dlaya na mbhebo wa wa wa wa wa wa ikhonomi ya Matsonga. Ma vo? Vanhu va ha to hi tekela hansi because na hina sef a hi le ku sapotaneni. Wa tisa? We we killing each other emotionally ka ti-Facebook. ku na ti-open letter ku ku ku dlayiniwa everyday or there's a very leg ya ya ya ni ta ku yini ya economical economical one kambe economical synergy wa twisisa aka aka vatsonga vehu and if hi nga kuli hi ndlela leyo hi nga kurisani a to dlayana wa vona ende ku ze va swi vona tinxaka timbe va swi vona ku a yi khomananga se va nghena hi le xikarhi va yi divider eyaleyi va yi divider eyaleyi that's why kuma ku swa tika na loko i ri ku ri mutsonga a khamphanini kulukumba a ni nge va vuli hi mavito loko o za mutsonga a va a va a ri henhla ka khampani a nge pfuki a thole mutsonga un'wanyana cause wa swi tiva ku it's either a vona threat kumbe i ku a ku o pfuna kasi i pfunela ku dlayiwa na rajs a a swi nga ku ri july loko ni vhaketaka tshame dyambu va fike va vanga marhumbu va ba mafosi loko hi ku ni ku hi ku switsongo va vanga ti-cold drink hi ku switsongo ku vangiwa na miholi ku tlangiwa na tibolo wa twisisa mara ni tshame ngopfu nkarhi wo leha ngopfu na na n'wana n'wamanyeki ni n'wana n'wamanyekise ni nghene hi pulake mufana wa la ba bangi laniwani A kha a vutisa hi Moraji, Moraji yini, Moraji yini, you know, ni ku I'm comedian, yeah, and which is true, I am not a comedian, I'm just a motivational speaker, i calling leyi ni nga na yona, motivational speaker with a touch of fun. Loko ni ku a touch of fun, van'wanyana va ri nhlambha, van'wana va ri tshika nhlambha, mara ta tshika nhlambha njhani wena mhani, ku kende kende, ende a swi nge pfuki swi cinciwile unless loko ku ri ku ve ri swa biha hi Xitsonga, mara a ku na rito rin'wanyana ro vitana kende hi Xitsonga, if a ku ri na rin'wanyana a hi to vitana rona. Mara Maheche Maheche hi ta swi vutisa sweswo hi ta vula hi ku pha or coz hi nge vuli hi ku Xilexani it's a garden tool wa vula ku Xilexani i Xipedi i swi tshikisa sweswo ku swi fika njhani munhwini swi swi oyeriwa njhani munhwini problem hi chava no no ti humesela a rivaleni tanihi Vatsonga wa ha ti pfalela ndzeni ka mbita ku vanhu va ta ku yini vanhu va ta ku vanhu va ta ku yini hi mhaka yini hi ku loko ri pela hi wena khwiri ri ya ku rhaseni ri ku rhasele ri one kha yi dlaya hi ndlala.

olright um eh, laniwa hi tshame na ntwanano ka marajewa mi ta n'wi tsundzuka ku um eh, i le ku beni ka waka ti-social media mani n'we mi lava ku n'wi xeweta no ni tota ka vambirhi ntsena mi xeweta ntwanano ka maraje zero six zero double eight seven five nine four two um ivi n'wi xeweta ntsena mina ye ta va hetile um ta va hetile na ntwanano ka maraje a ku no to tala a holo ta ku a xeweta vayingiseri mani a la ta ku a mi xeweta kahle kahle hi ndlela yo fanisana leyi a la ta ku a mi xeweta miss k

va mi twa na mi twa kahle papa
Oh, wait, wait a second, wait a second. A na ha ri ku mi khomeni. Yi le khoteni foni. Ya khata layini ya n'wina.
Ah, no sa va ha ri ku twaleni liya mara a na vhela khesa swinene kwalaha mi nga kona swi tiva ku va mi swi tsakela ku vulavula ni twanaka maraji mara hey ni tinetiweke ti pfa ti mi karhata mani mi le moyeni na Hallo, mm
aye njhani? hi pfukini ka vona
Hi pfukile. hi lo twanaka maraji n'wi xeweteni Hi mina swi nga vona va gawula. Eh!
ku njhani donki Swi pfune hi tona. ni xa ku tirhisa Hi le mo- Leswaku mali- yebo e kasi swi dina wena hi le moyeni kambe swo yina ka swi njhani mfumo vukolota na kutisidi na maraji vula moya ku le kaya no tshemba ku swi ta va swi olovile he maraji khense ngopfu ku va mi tini hi ta bula na n'wina hi mixo ta vayingiseri varhandzi ni vaseketeri va maraji marito ya n'wina mi nga kwini ho gemeti hi ndlela leyi marito yo hetelela Eh, mi sala kahle vana va le kaya ni mi rhandza hinkwerhu eh, yes um follow me aka ka facebook you know ntwana wa ka mara hi facebook please subscribe to my youtube channel mm. please you know ntwana nongoveni aka youtube danke kasi oloye ntwana wa ka maraji mi ta tsundzuka hey you know beni ka wa social media wale ya ha fuzile ka facebook xihlavi xexe xa yena a kha xi balaniwa na game ta ndhaka lexi
a ni wa vula ku dya swa kahle nyoka yi nga swi tolovelanga yi gina yi vumerisa hala murhogolo oo so eyi ku ve ku tika ngopfu um ni tsandzeko ni vuyela joni ka ma kona ni tshame nkarhi wo leha ivi ni tlhela ni ya hlangana chavi hi vulavula hi mhaka xoliya i think a ku ri a ku ri a ku ri mine ya i think that's the time hi nga sungula ku hi chavi a hi ndli swa so a hi ndli swa so ivi hi ya ta na advert yin'wanyani mi nga yi vona futhi a ka facebook mo mo mo mo hi phinda futhi hi ta yi inana ivi va ndzhaka swo hi ta mi byela ti-details ta ko ku ri ku famba yini mi va mi kha mi xava mathikithi kebon khome chavi ne maraji lona ni khome chavi mufana wa la a tlangelana a ka mi davula hi karhi hi ku byela hi ku e chavi Mina ni khome maraji wa ka Gawula kwala lembeni hi December loko nga xi twi Xinghezi hi N'wendzamhala ku na swin'wana hi lava ku mi ndlela swo va byeli maraji. Yes, hi nkarhi wolowo siya mutswari kaya va nga ta hi blema hi la ku aka tiko leriwa kwala a Limpopo hi la ku yi aka Giyani va hemba nga noyi i ta reta yala na dyambu ri nga fikeku na ku byela
ya ku vuyeni kwalano ku ya va na ku cincana loko ku huma n'wanuna ku nghena wa xinuna ku huma n'wansati ku nghena wa xisati
ni karhi ni ba camp eh, mi ni ba mandla ni vuyelela n'wana madala mi karhi mi xava mathikithi hi ndlela yaleyo show ku ri ti 27 ta december 2018 giyani community hall Thikithi i hundred rand ntsena ho vo hinkwenu hi ti V_I_P laya hi ya tshama hansi hi yingisela mujamujamu ma twisa hi yingisela na ku akiwa or hi ta va hi kha hi mi aka phela hi ta va hi kha hi mi molder ngopfungopfu n'wina mi nga cata n'wina mi lava ku nghena ku cateni n'wina van'wana mi nga ti single swidakwa swa va ka swa le kaya n'wina hi doka ku swin'we hi ya angarhela matlhelo hinkwawo ya misava i nghena ka Computicket. I ku i lava thikithi ra Verbal Engineering, Chavi and Maraji Verbal Engineering, or ya le Giyani Community Hall hi 27 ta December 2018. Loko a wu khomi ticket u nga ri kona ku fana ni Giyani, i ya aka Shoprite, wa twisisa, i fika i xava. A Dzanani futhi mina laha ka Kavandeni na va le Dzanani mina laha ka Brian ku na Checkers Musamoli liya. I vi ku tlhela ku va na Shoprite hambileswi u khombisa thikithi yi ri kona mara thikithi ku va hundred rand ntsena a hi tateni holo lexiya ku va the first time Giyani Community Hall yi tatiwa hi Comedy Show ya the first time Giyani Community Hall yi tatiwa hi Comedy Show a hi endleni history yaleyo tanihi Vatsonga ku ri two thousand and eighteen yi tlhela yi nandziha lembe ra ti-open letter lembe ra matimu.